Chibai vek ule, vawiina kan zir tur chu Sonnet one one six tih emaw, Let me not cheat the marriage of two minds tih a ni. He poem ziaktu chu William Shakespeare a ni a, William Shakespeare hi English mi niin lemchan a ziak thin a, amah hi lemchangtu a ni nghal bawk a, tin poet a ni nghal bawk a ni. William Shakespeare hi Bard of Avon tih paw'n an lo ko thin bawk a. Chhinchhiah theih chinah chuan lem chan hi sawmthum pasarih a ziak a, poem hi za thum sawm ruk panga chuang lai a ziak a, chung zinga za sawm nga te chu sonnet kan tih a ni a. William Shakespeare-a Thuziah re re lampangah hi chuanin comedy te tragedy leh historical lampang a ni tlangpui thin a ni. Sonnet hi eng nge ni tih kan lo en hmasa phawt ang. Sonnet chu tlar sawm pali a awm poem tlangpuiin syllable sawm nei, rhyme scheme mumal tak nei hi a ni a. Tarkhatna leh tarhnih ah hian kan han en chuanin he poem ziaktu hianin mi in hmangaih tak tak te inkar ah hian thil hi an tla zep tak tak thei lo a ni tih a rawn sawi a. A tlar thumna leh a tlar lehna ah chuan hmangaihna hi hun harsa a lo thlen apiang a danglam thei a ni lo tih a rawn sawi a. Chuvangin Pawm nih theih nana inthlak danglam hi hmangaihna dik tak a ni lo a rawn ti a ni. Tlar ngana leh tlar rukna ah hi chuan hmangaihna chu thil nghet tak mai Tuikama Light House lo awm thin ang hian a tehkhin a. Chu Luikama Light House lo awm chuan eng anga thlipui nasa ah pawh lawng te chu an kalkawng tur a kawh hmuh thin ang hian hmangaihna chuan in nghet takin a lo nghak reng a kawng a kawh hmuh thin a ni. Tlarsarihna leh tlarriatna a he poem ziaktu William Shakespeare ina a sawi chu hmangaihna hi arsi ang mai a ni a, tuipui a zin mite tan an kawng hruaitu a ni, a hlut em avangin a hlutna pawh hi teh chhuah rual a ni lo tiin a rawn sawi a. Tin, tlarkuahna leh tlarsawmna ah hianin hmangaihna hianin hun a thliar lo a, hun avang hian hmangaihna hi a danglam ngai lo a. Mawina te, thatna te, duhawmna te chu an lo chuai a ni mai thei. Amah erawh chu hmangaihna chu a dinna ngaiah a ding reng a, chuvang chuanin a hmangaihna pawh kha a tlem phah sawt lo a ni. Thar sawm pakhatna leh sawm pahnihna a a sawi ang hi chuan hmangaihna hi hun a liam tam pauh leh a nasa tawlh tawlh a, thih hma loh chu hmangaihna hi a lo awm reng a ni, a ti a ni. Tlar sawm pathumna leh sawm palina ina a sawi chu, Hmangaihna ka hriat ang hi a dik lo a, ka thusawi hi a dik lo a nih chuan kei chuanin poem ka la ziak ngai re re lo tihna a ni ang a, tin tumah hian tumah an la hmangaih ngai re re lo tihna a ni a ti ni. Tunah chuan word meaning ho kan lo en ve thung tawh ang. A pakhatna ah chuan marriage of two minds tih hi a ni a, hemi ina sawi awmzia chu mi pahnih in hmangaih tak tak te a sawina a ni. A pahnihna ah chuan alter swain alteration finds tih a ni a, hemi awmzia chu mi an lo danglam ruala hmangaihna danglam ang hi a ni. A pathumna ah chuan Tempest tih hi a ni a, hemi awmzia chu thlipui na tak ruah te rial te leh vur te telna thlipui nasa tak kan tih ang kha a ni mai. A pali na ah chuan Wandering Bark tih hi ni a, hemi awmzia chu lawng tih na a ni. Lawng kan tih khan lawng leng ni lo in lawng lian mipui tam tak phur thei a ni ta a. Shakespeare te hun lai hian lawng kha thing atanga an siam a nih vang in

Edge of Doom tih a ni a, hemi awmzia chu thihna tih tho a ni. He video i lo en avangin ka lawm e.